Mäin Numm ass Thierry Jeff vu Schuller. Ech féieren de Betrib mat mengem Papp, mat mengem Brudder a mat menger Fra zesummen. Dobäi hu mer och nach 4 Aarbechter, déi haaptsächlech awer an der Molkerei schaffen. Mir hunn ëm 60, 70 Mëllechkéi. Eis eege männlech Kaalwer zéie mer och op. wou mer dann dono och hei um Haff mäschten. Dann hu mer säit kuerzem och nach Pouleten bei eis um Haff, wou mer mäschten. Ee Grond, firwat datt mer esou vill Standbeener hunn, ass, datt ech, mir wollten zu zwee bei eis um Haff bleiwen, mäi Brudder an ech, an soss hate mer ëmmer just Mëllechkéi, eng 30 Stéck, an dat ass hei am Süden, fir elo Vill méi Kéi ze hale war relativ schwiereg, soudatt eis Decisioun gefall ass fir eis Mëllech selwer ze verschaffen. Wou mer dat bis gemaach hunn, ass d'Idee bemol mat mengem Brudder a mat mengem Papp och komm fir Pullien ze mäschten. Dat huet eis, do hu mer do ee Projet zesumme geschafft mat och aner Baueren an och mat der Provençale, deen eis immens gutt gefall huet, wou mer dann eben zu 5 Baueren deemools ugefaang hunn hei Pullien och ze mäschten. D'Leit iesse gär léiwer mëttlerweil e Poulet wéi elo e Schwéngefleesch oder Randfleesch. Dat ass et hei zu Lëtzebuerg och nach net ginn. Dat heescht, dee Marché, deen ass um Wuessen, deen ass do. Et sprangen och ëmmer elo méi Baueren drop. Dat heescht och, et sinn dann ëmmer gesicht ginn. A mir probéieren dee Marché do elo zesumme mat der Provocal eeben Esou weider ze fréen, wéi de Marché et eben einfach verlaangt. D'Pouleten selwer kritt ee elo net bei eis um Haff. Do ware mer och deemools frou, datt d'Provençale déi ganz Vermaartung iwwerhëlt. Dat heescht, mir produzéiere Vongole just hei a si bekëmmeren sech ëm déi ganz Vermaartung, well dat wär aarbechtstechnesch an zäitopwänneg. Dat giffe mir als Familljebetrib och esou net hikréien.
Eist Haaptstandbeen bleift awer nach wie vor mat de mëllech Kéi. Dat ass dee gréissten Deel vum Haff. Dat heescht, d'Kéi déi gestrach ginn an duerno hei an der Molkerei gëtt e groussen Deel vun eiser Mëllech selwer verschafft. Mir probéieren do ganz naturbeloosse Produkter ze maachen. Dat heescht eis Mëllech zum Beispill huet ëmmer deen natierleche Fettgehalt. Do gëtt näischt rausgeholl oder bäigemeet. Wa se ëmmer sou wéi d'Kéisegrad ginn, dann hu mer nieft der Mëllech och Schoklasmëllech a mir man och Joghurten a Glacen, woubäi mer do och ëmmer nëmmen op natierlech Zoutate setzen. Dat heescht, mir hu keng künstlech Aromaen, keng Faarfstoffer dran, dat ass alles nëmmen normaalt Gebeess, einfach mat richtegen Äerdbieren oder och bei der Glace gi richteg Bananne moies geschielt an an d'Glace dragehäit.
Wa mer déi lescht 15 Joer kucken, wou ech heiheem sinn. Do hate mer praktesch just déi 30 Kéi an déi puer Stéieren, déi mer gemaach hunn. An et ass awer do mëttlerweil vill geschitt, wou eben och d'ganz Famill mat agewuess ass. Meng Fra ass mat erageklomm, mäi Brudd ass mat erageklomm. Mir hu friem Aarbechtskräfte mat erakritt, wou mer awer elo esou zefridde sinn.